Omochakano, inye. Bono Adamu akaba na mokaye, nere akaba morito, akaibora Kaini, akabora, Nanyorire omonto ase ogokonywa kw'Omonene. Naende akaibora Abeli omwabo, Abeli akaba omorisia bwe ching'ondi, na Kaini akaba omoremi bw'omogondo. Engaki egaika Kaini akarenta okwama kw'omogondo koba ekeegwa as'Omonene. Abeli nere akarenta chimanwa chintangi chinoru korwa ase riicho riaye, na Omonene aganchera ekeegwa ki'Abeli. korende tancherete Kaini nekeegwa kiaye. Ase ayio Kaini akagechigwa, na obosio bwaye bokaonchoka, bokairura. N'Omonene akamoboria, Kaini, nase ki okoba nendamwamu na obosio bwao bwairurire? Korakora buya, nabwancherwe, otakoreti buya, ebibe nigo bikoganyererete gesieri, na birobio nigo bikoganetie, korende nekogwenerete aye obibuye. Eli Kaini agateebia ababeri omwabo, Intitogende getiiyi borabu. Ekero baare agwo borabu, Kaini akaimokera Abeli omwabo, akamoita. Erio Omonene akaboria Kaini, Ng'ai Abeli omino are? Kaini akamoiraneria, Timanyeti inche. Inee! Ninche nkomorenda oyominto? Naende Omonene akamoteebia, Inki eke gwakorire? eriogi ri'amanyinga oyomino riarure ase riroba, riang'ikeire, bono aye kwaragererigwe na goserigwa korwa ase riroba erio riasamirie omonwa oye, na konywa amanyinga oyomino. korwa ase okoboko kwao. Ekero orabe gokorema riroba, tirigokwamera, endagera nonya ng'ake. Igo orabe omoomboganu na omoetanani ase ense, erio Kaini agateebia Omonene, Egesusuro kiane nekerito, tinkonyara gokebogoria. Rora, reero gwanseriri korwa ase riroba. eri, nimbiseke korwa ase obosio bwao, timborora naende. Nimbe omoumbuganu na omoetanani ase ense, na onde bwensi orang'umere nigo arang'ite. Korende Omonene akamoteebia, Taibo. Onde bwensi oraite Kaini nigo araakanigwe egesiomba mara gatano na kabere. Nao Omonene akabekera Kaini ekemanyererio, ng'a onde bwensi oramoumere tabaisa komoita. Erio Kaini akarua ase obosio bw'Omonene, akagenda akamenya ase ense ya Nodi, moocha ya Edeni. Kaini akaba na mokaye, nere akaba morito, akaibora Enoku. Na Kaini akaagacha omochie, akayoroka, Enoku, erieta ri'omwana oye. Enoku akaibora Iradi, Iradi akaibora Metusaeli, Metusaeli, Metusaeli akaibora Lameki, Lameki akanyuoma abakungu babere, omokungu bwe ritang'ani nigo are korokwa Ada, na oyo o kabere Zila. Ada akaibora Yaberi. Oyo nere sokoro bw'abare baabo abare komenya ase chiema, na babwate ching'iti chigotugwa. Na momura omwabo nigo are korokwa Yubali. Oyio nere sokoro y'abare kobugia amakano nebiroria. Zila akaibora Tubali-Kaini, ere nigo arenge omoturi bw'ebinto bi'ebioma na ebie chitaai, na mosubati omwabo nere Naama. Lameki agateebia abakungu baye, Ada na Sila, igwa eriogi riane, inwe abakungu ba Lameki, tegerera ogokwana kwane, igo ndaite omonto karanyate orogoma, na ise koba omwana omomura karang'ake. Onye Kaini ogweakanegwa egesiomba are gatano na kabere, amaene Lameki namaki ere naakanerwe ara emerongo etano na ebere, na gatano na kabere. Adamu akaba na mokaye naende, ere akaibora omwana omomura, akamoroka Seti, agateba. Bono Nyasae ong'eire omwana onde ribaga ria Abele, oria Kaini aitete. Seti nere akaibora omwana omomura, akamoroka Enosi. Erio agwo abanto bagachaka korangeria erieta ri'Omonene ase okomosasiima.